Himiýa sapagymyzyň bu sanynda kwant sanlar, şonuň üstünde durup geçýäris. Kwant sanlary ilki näme aňladýar? Şolar bilen her kwant sanynyň manysy bilen durup geçeris. Ýagny baş kwant sanlar bolanda, bular başgaça iňlis dilinde principal quantum numbers diýilýär, ýagny KLMN harplary bilen bellenýär we olar Bir, iki, üç, dördünji gatlagy aňladýandyrlar. Başgaça bu hemmesi bilelikde KLMN harplar setir N harp bilen, ýagny hemmesi bilelikde, aýratynlykda däl-de, bilelikde setir N harp bilen hem aňladýar. Hem gysgaça men size şeýle atom modeli bilen görkezeýin, ýagny ýadro diýsek, şuň birinji gatlagyna Iki, men görkezeýin, üç. Birinji gatlagyna başgaça K harpy bilen bellenýär. Başga muň hiç hili üýtgeşik zady ýok. Siz şeýle ýatlaýmaly. Ikinji gatlagyna L. L-den soň näme harp geler? Elbetde N. Mundan soňam elipbiýde ýygydalikde N harp geler. Ýagny başgaça birinji, ikinji, üçünji, dörünji gatlaklaryň A harp bilen aňladylyşy. Şulara principal quantum numbers. Ýagny K birinji gatlak, L ikinji gatlak. Iňlisinde muňa shell diýilýär. Ony halkara standartynda bilip goýsaňyz gowy bolar. Ýagny shell gatlaklar. Dört sany gatlak bar. Indi orbital kwant sanlar näme? Bular başgaça Azmassal quantum numbers hem diýilýär iňlis dilinde, ýöne orbital quantum numbers hem diýip aýdylýar. Bular setir L harp bilen bellenýändir. Setir L harp bilen bellenip, ol n minus bir onuň formulasy aňladylýar. Ýagny L-iň maksimum iň uly bahasy n minus bir bilen aňladylýar. Onuň üstünde belläp geçeris, ýagny biz gatlaklary, ýan gatlaklary belläp geçipdik, birinji, ikinji, üçünji, dördünji gatlak ýa-da K, L, M, N harplary bilen bellenýär. Edil şoň ýaly gatlagyň içinde S, P, D, F harplary bilen bellenýän kiçi gatlaklar hem bar. Munam şeýle setir harp bilen bellenýän ýö ýatlaýyň ýagny SPDF Subshell ýagny iňlisinde gatlaga shell diýilýärdi bulara subshell diýilýär käbir kitaplarda şeýle bir zat bar şulara orbital diýip gidýärler has dogrusyny aýtsak bulara orbital diýilmä kiçi gatlak diýilýär ýöne kiçi gatlak diýip terjime edilmändir subshell orbital nämä diýilýär şu kiçi gatlagyň içindäki zatlara häzir olaň üstünde durup geçeris. Ýagny, S harp nol bilen bellenýär, şuny ýatdan çykarmaň. Ýagny belgisi S kiçi gatlagyň belgisi nol. Nol, bu nähili edil K, L, M, N harplarynyň bir, iki, üç, dört diýip bellenişi ýaly, ýagny bärde-de kiçi gatlakdyr, ýöne noldan başlanýar. P bir, D iki, F üç aňladýar. Näme üçin noldan başlanýar? Ýagny gatlaklary aňladýan, ýagny birinji gatlak bolsa birden bir aýyrýan nol. Şu nol kiçi gatlak S-i aňladýar. Ikinji gatlak bolsa ikiden bir aýyrýan bir. Bu P-ni aňladýar. Şeýle gidýär üçden bir aýyrýan iki, dörtden bir aýyrýan üç. Dowam edýär. Indi şu taýda nämeleri geçdik? Shell, ýagny gatlak, subshell, kiçi gatlak. Dowam edýäs, ýagny biz başda KLMN başgaça şu bir, ikinji, üçünji, dörünji gatlaklar diýdik. Indi L-iň bahasy şulardan bir aýyrmak. Ýagny birden bir aýyraly, birinji gatlak nol bolar. Bu nol nämäni aňladýardy? S kiçi gatlagyny ýa-da S subshell. Ikiden bir aýyrýas, bir bolýar, ýagny ma iň uly bahasy bir bolýar, ýöne ondan kiçem bolup bilýär. Ç. Bärde kiçi eliň iň uly bahasy üçünji gatlakda üçden bir aýyrýas, iki bolup bilýär, ýöne ondan kiçi bir, nol, hem bolup bilýär. Dördünji gatlakda kiçi eliň iň uly bahasy üç bolup bilýär, ýöne elbetde ondan kiçi iki, bir, nol hem bolup bilýär. Indi size sorag, birinji gatlakda haýsy kiçi gatlaklar bar? Ýagny soobşen. Birinji gatlakda SPDF harplarynyň haýsysy bar? Ýagny wideony durzup, özüňiz pikirlenip bilersiňiz. Indi dowam edýäs, ýagny birinji gatlakda Nol, haýsy kiçi gatlagy aňladýar diýdik? S-i, S sapşel. Onda nol bolan ýere S ýazýas, bir, P-ni aňladýardy. Eýýäm bize şu kwant sanyny hasapladyk, şu bir many aňlatdy. Ýagny näme manyny aňlatdy? Birinji gatlakda diňe S kiçi gatlagy bar. Ýagny birinji gatlak shell diýýär. Bir sany subshell bar eken S. Ikinji gatlakda S bilen P bar eken. Üçünji gatlakda S, P we D ýaly kiçi gatlaklar bar eken. Dördünji gatlakda-da S, P, D, F ýaly kiçi gatlaklar bar eken. Ýagny S noly aňladýar, P biri aňladýar, iki, üç. Onda Şu kwant sanynyň aňladýan manysy, ýagny her gatlakda haýsy kiçi gatlaklar bar, şony aňladýan eken. Kwant sanlar aslynda çylşyrymly ýaly, ýöne hersi aňladýan manysy boýunça öwreniň himiýada, şonda gowy ýadyňyzda galar. Indi dowam edýäs. Ýagny biz birinji gatlakda diňe S bar diýdik, ikinji gatlakda S bilen P kiçi orbitaly bar diýdik, üçünji gatlakda-da S, P, D bar diýdik, dörtde-de S, P, D, F. Ýagny kiçi gatlaklary sapşel. Käbir ýerlerde orbital diýip atlandyryp gidipdirler. Orbital bir bir uly ýalňyşam däl. Näme üçin orbital diýilýär? Şu kiçi gatlaklaryň özleri orbitallardan ybarat bolýar. Ýagny orbital başga, bu soobşýal başga bir zatlar. Magnit kwant sany indi bu nämäni aňladýar? Nähili hasaplamaly? Şoň üstünden durup geçeli. Ýagny S nol bolanda magnit kwant sany hem nol bolýar. Magnit kwant sany näme diýmek? Magnitiň plýus we minus tarapy bolýar. Bu-da plýus minusdan plýusa giden aralyk diýmek. Ýagny bir sany orbital Bir bahasy bolany üçin bir orbitaly bar diýmek. Ýagny bir orbitalada iki sany elektron sygýar. Elektronlar şeýdip görkezsek, iki sany elektron. Ýa-da şeýdip hem görkezilýär, ýagny biri sagat ugruna aýlanýar, beýlekisi hem sagat ugrunyň tersine aýlanýar. Indi P bir. P-niň aňladýan sany birdi. P subshell, başgaça kiçi gatlag. Ýagny magnit sany minus bir, nol, bir bolar. Ýagny minusdan plýusa gidýän zady. Onda muň m bahasy üç sany bahasy bar, bir, iki, üç. Şoň üçin şu üç sany orbital bolmasy gerek. Şu p kiçi gatlagynyň içinde näçe sany orbital bar eken? Bir, iki, üç sany orbital bar eken. Hersinde-de iki elektronly ýerleşdirsek, ýagny bir, bir, iki, üç, dört, bäş, alty. Jemi alty elektron sygýan eken. P kiçi gatlagyna, ýagny P subşeli, al, e, P subşeliniň içinde üç sany orbital bar eken, olaryň içinde-de alty sany elektron bar eken. S-niň içinde-de näçe elektron bardy? Bir, iki, iki sany. Dowam edýäs. Ýagny D iki aňladýardy. Indi siziň pikiriňizçe Haýsy bolar? M. M-iň bahasy haýsylar bolar? Ýagny, elbetde, minus iki, minus bir, nol, plýus bir, iki. Ýagny, näçe bahasy bar şu taýda M-iň? Bir, iki, üç, dört, dört, bäş bahasy bar. Onda diýmek, näçe orbitaly bolmaly? Bäş sany orbital. D subshell, ýagny D kiçi gatlagynda bäş sany orbital bar eken. Bir, iki, üç, dört, bäş.

Bäş sany orbital bar eken. Bäş orbitalyň içinde-de on elektron ýerleşip bilýän eken, iň köp. Indi S üç harp bilen bellenýär diýip, siziň pikiriňizçe näçe bahasy bolar? Ýagny minus üçden plýus üçe çenli bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi bahasy bar. Diýmek, ýedi sany orbital bolmaly şu taýda. Bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi. Hersine iki elektron ýerleşdirenimizde näçe elektron bolar jemi? Elbetde ýedini ka köpeltsek, on dört elektron. Onda S subshell, ýagny S kiçigatlagynyň içinde ýedi sany orbital bar eken. Ýedi orbitalyň içinde-de on dört elektron sygýan eken, iň köp. Dowam edýäs. Indi şeýle çyzyp görkezdim men. Ýagny şuny şeýle göz öňüňize getiriň. Bu ýadro şu şeýle gidýän birinji gatlak. Men şuň bilen görkezeýin, ýagny şu birinji gatlak şeýle, ikinji gatlak, üçünji gatlak, dördünji gatlak bolsun, ine bärde-de görkezildi. Indi ýagny birinji gat, ikinji gat harplaryndan belläp geçýän KL Üçünji gat m bilen bellenýärdi, dördünji gat n. Ýagny şu kwant sanlaryna näme diýilýärdi başgaça? Elbetde baş kwant sanlary diýilýärdi. Indi şu gatyň içinde kiçi gatlak bar, ýagny şul aralyk bir gat diýsek, şonuň içinde kiçi gatlak bar, ine şu. Ol kiçi gatlagyň içinde-de orbital bar. Onda şu kiçi gatlagyň ady s, onuň içinde-de bir orbital bar. Bärde-de şeýle, şoň ýaly, ikinji gatlakda-da S bilen P orbitaly kiçi gatlagy bardy, S bilen P kiçi gatlagy we S kiçi gatlagynyň içinde bir orbital, P kiçi gatlagynyň içinde üç orbital bar. Ýagny şu P orbitallardan ybarat P kiçi gatlagy. Käwagt P P orbitaly hem diýilýär, ýöne hakyky dogrusyny öwrenesigimiz gelse, P kiçi gatlagy ýagny subshell diýilip gidýändir we subshelliň içinde-de näme bar eken orbitaly bar eken. S üçünji gatlak bu. Şeýle aýlanýar aýdaly ýadronyň daşynda üçünji gatlak şeýle. S P D kiçi orbitallar, ýagny sapşerler, kiçi gatlaklar we sapşerler bar. Oň S-iň içinde bir orbital, P-niň içinde üç orbital, D-niň içinde-de bäş orbital. Dördünji gatda-da S, P, D, F kiçi gatlaklar ýa-da sapşer. Olaryň içinde-de hersinde indi görşüňiz ýaly orbitallar ýerleşdirilen. Dowam edýär. Indi gysgaça geçen zatlarymyzy belläp geçeliň. Birinji gat gatlaklary aňladýan baş kwant sanlary diýdik. Olar ýagny haýsylar diýdik ýagny baş kwant sanlary K, L, M, N harplary ýagny bu ýerde 1, 2, 3, 4-nji gatlagy aňladýar gatlaklar. shell diýilýär iňlis dilinde. Soňra gatlagyň içinde näme bar eken? Subshell, kiçi gatlak bar ekeni. Olaram SPDF harplary bilen aňladylýardy. Ýagny S noly aňladýardy, P bir aňladýardy. Şeýle dowam edýär. Soňra orbital, soňra elektron bar. Gysgaça, ýagny şuňa gatlak diýsek, onuň içinde näme bar eken, kiçi gatlak bar eken, onuň içinde, kiçi gatlagyň içinde-de, orbital bar eken we şonuň içine elektron ýerleşdirilen. Gysgaça şeýle belläp geçsek. Ýagny gatlak, soň kiçi gatlak, orbital, onuň içinde-de elektron. Başgaça ýagny elektron konfigurasiýa çyzanyňyzda şeýle berilýändir. Şeýle berilýär. Ýagny P kiçi gatlagy, P sapşer, şonuň üçin 3 orbital bolýar. Şeýdip doldurylýar. Birinji hemmesini dolduryp çykýar. Soňra yza gaýdyp gelip täzeden şeýle. Şeýle dowam edýär. Gysgaça şulardan ybarat. Ýagny käbir ýerlerde şu harp hem gabat gelmegi mümkin. Diňe setir M harpy däl. Bu setir M harpy belli, ýagny näçe orbital bardygyny aňlady, aňladýar, ýagny durup geçipdik. Ýöne M, S harpy hem gabat gelmegi mümkin käbir kitaplarda. Bu magnit spin diýilýär, ýagny bu el bu Muň bahasy mydama plýus ikiden bir ýa-da minus ikiden bir diýlip aňladylýar-da. Bu näme diýdigi? Bu ýagny elektron biri sagat okuna, biri sagat okunyň tersine aýlanýar. Şol manyny aňladýandyr bular. Bular başga bir üýtgeşik manysy ýok. A. Goşmaça berýän, ätiýaçdan gabat gelse diýip. Gysgaça kwant sanlary boýunça temamyz şulardan ybarat. Sag boluň, saglyk, görüşeliň!